Yn ein cynllun pum mlynedd, rydan ni wedi gosod saith maes blaenoriaeth newydd, ac un o'r rhain ydy Gwynedd Ofalgar. Bwriad hwn ydy cefnogi trigolion Gwynedd i fyw bywydau llawn a diogel yn eu cymunedau. Ymysg pethau eraill mae hyn yn golygu bod ni'n diogelu plant, pobl ifanc ac oedolion bregus a'n bod yn darparu gwasanaethau gofal a chefnogaeth o safon uchel. Rydan ni am sicrhau fod plant, pobl ifanc a'u teuluoedd yn byw bywydau hapus ac yn cyrraedd eu potensial o ran eu addysg, eu hiechyd a'u lles. Ac rydan ni hefyd am helpu trigolion Gwynedd i fyw'n annibynnol. Er mwyn caniatáu i ni wireddu'n uchelgais o gefnogi trigolion Gwynedd i fyw bywydau llawn a diogel yn eu cymunedau, mae ganddon ni chwech prosiect gwahanol. Rydan ni am helpu pobl i allu byw'n annibynnol yn eu cymunedau ac mae hyn yn cynnwys darparu gwasanaethau gofal cartre yn ogystal ag ehangu ein darpariaeth gofal dydd. Byddwn ni hefyd yn arwain ar gynllun gofalwyr sydd yn cefnogi'r gwaith amhrisiadwy mae gofalwyr di-dâl yn ei wneud ar draws y sir efo oedolion a phlant. Mae ganddo ni brosiect i sicrhau fod gofal arbenigol o ansawdd ar gael i bobl y sir, a bu hyn yn cynnwys darpariaeth nyrsio a dementia. Mi fyddwn ni'n datblygu ein gwasanaethau iechyd meddwl, ac yn gweithio ar y cyd efo'r Bwrdd Iechyd er mwyn cyflawni'r hyn sy'n bwysig i oedolion Gwynedd. Mi fyddwn ni'n datblygu cynllun awtistiaeth er mwyn gwella'n darpariaeth ar gyfer plant, pobl ifanc ac oedolion awtistig, a'i gwneud hi'n haws iddyn nhw a'u teuluoedd gael y gefnogaeth arbenigol sydd ei angen. Mae ganddo ni broject hefyd i wella profiadau plant sydd yng ngofal y cyngor ac efo anghenion dwys a chymhleth. Ar hyn o bryd, mae nifer yn gorfod gadael y sir er mwyn cael y ddarpariaeth maen nhw ei angen. Ond yda ni am ddatblygu cartrefi ar gyfer grwpiau bychan o hyd at ddau o blant. fydd yn caniatáu iddyn nhw gael gofal yma yng Ngwynedd. Mae'n bwysig i ni hefyd ein bod yn cefnogi llesiant pobl y sir. Mae nifer yn ei chael yn anodd i ymdopi gyda heriau bywyd ac mae'r argyfwng costau byw wedi gwneud pethau'n anodd iawn i nifer. Mae yna rwydwaith eang yma yng Ngwynedd sy'n helpu ac yn cefnogi pobl i ymdopi. Ac fel rhan o'r prosiect yma, mi fyddwn ni yn gweithio i gryfhau'r gwaith hanfodol yma dros y blynyddoedd nesaf. Rydan ni hefyd am weithio'n ataliol i gefnogi a diogelu unigolion yn lleol. Fel rhan o hyn, mi fyddwn ni'n cyfrannu at ddatblygiadau iechyd a gofal ym Mangor a Phengoes ac yn ehangu ein rhwydwaith o hybiau cymunedol ar gyfer unigolion ac anableddau dysgu. Mi fyddwn ni hefyd yn sicrhau fod Gwynedd yn sir oed gyfeillgar ac yn cyhoeddi rhaglen o weithgareddau a chyfleon i unigolion a gofalwyr ar draws y sir. Felly, mae yna lawer iawn o waith o'n blaenau ni. Cofiwch, Cadwch olwg am fwy o wybodaeth a fideos am ein blaenoriaethau eraill fydd i'w gweld ar gyfryngau cymdeithasol y Cyngor.